Фарӕстӕм сӕр Фӕндзӕм зӕд ныууасыд сыкъауадындзӕй, ӕмӕ федтон, арвӕй зӕхмӕ цы стъалы ӕрхауд и. Уымӕ лӕвӕрд ӕрцыд дӕгъӕл дӕлдзӕхӕй. Стъалы байгом кодта дӕлдзӕхы дуар ӕмӕ егъау пецӕй рацӕуӕгау уырдыгӕй ракалд фӕздӕг. Дӕлдзӕхы фӕздӕгӕй нӕ тар сты хур ӕмӕ уӕлдӕф. Фӕздӕгӕй зӕхмӕ рацыдысты мӕ тыхтӕ, ӕмӕ сын лӕвӕрд ӕрцыд зӕххон скорпионты тых. Уыдонӕн бафӕдзӕхстӕуыд дызнаг кад нӕ кӕнын нӕдӕр зӕххон кӕрдӕгӕн, нӕдӕр зайӕг халӕн, нӕдӕр бӕлӕстӕн, фӕлӕ йӕ тӕрныхыл Хуыцауы мыхуырӕвӕрд кӕмӕн нӕй, ӕрмӕст уыцы адӕмӕн. Мӕ тыхтӕн фӕдзӕхст уыд адӕмы марын нӕ, фӕлӕ сӕ фондз мӕй дӕргъы удхары ӕфтауын. Ӕмӕ адӕм удхар кӕндзысты, скорпион йӕ фӕтк фӕсадзы, уӕд адӕймаг куыд фӕудхар кӕна, афтӕ. Уыцы бонты адӕм сӕхӕдӕг агурдзысты мӕлӕт, фӕлӕ йӕ не ссардзысты. Бӕлдзысты мӕлӕтмӕ, фӕлӕ йӕ нӕ фендзысты. Мӕ тыхтӕ уыдысты хӕстмӕ ифтонг бӕхты хуызӕн, сӕ сӕртыл сызгъӕрин кады худты хуызӕттӕ, сӕ цӕсгӕмттӕ адӕймаджы цӕсгомы хуызӕн. сӕ сӕрыхъуынтӕ сылгоймаг сӕрыхъуынты хуызӕн, сӕ дӕндӕгтӕ домбай дӕндӕгтау. Сӕ гуырыл уыди ызгъӕрӕфтыды хуызӕн, сӕ базырты уынӕр та уыди, бирӕ бӕхтӕ хӕстмӕ куы фезгъорынц, уӕд сӕ уӕрдӕттӕ куыд фӕгыбар-гыбур кӕнынц, уыйау. Мӕтыхты къӕдзилтӕ уыдысты скорпионты къӕдзилтау фӕдтимӕ, ӕмӕ сӕм уыд адӕмӕн фондзмӕ изнӕггад кӕныны тых. Сӕ паддзах уыди дӕлдзӕхызыд. Дзуттагау йӕ ном у ӕвӕддон, бердзенагау та Аполеон.
Ахицӕн иу бӕллӕх. Ӕмӕ мӕ фӕстӕ ноджыдӕр ӕрбацӕуы дыууӕ бӕллӕхы.
Ӕхсӕзӕм зӕд ныууасыд сыкъауадындзӕй, ӕмӕ Хуыцауы раз цы сызгъӕрин нывондхӕссӕн уыди, уый цыппар сыкъайӕм ӕм райхъуыст хъӕлӕс. Сыкъауадындз цы хсӕзӕм зӕдмӕ уыди, уымӕн уыцы хъӕлӕс загъта. Суӕгъд кӕн Евфраты стыр цӕугӕдоны цур баст чи у, уыцы цыппар зӕды.
Бӕлвырд сахат ӕмӕ бонмӕ, мӕй ӕмӕ азмӕ цӕттӕ цы цыппар зӕды уыди, уыдон уӕгъдгонд ӕрцыдысты адӕмы ӕртыццагхай амарынмӕ. Ӕз фехъуыстон бӕхджын ӕфсады нымӕц. Уый уыди дыууӕсӕдӕ милуаны. Мӕнӕн равдыстӕуыд бӕхты сӕ барджытимӕ. Ӕмӕ сӕ федтон ахӕмӕй. Барджытыл уыди зынгхуыз, цӕппирау тар цъӕх ӕмӕ сондонау бур згъӕрӕфтыд. Бӕхты сӕртӕ уыдысты домбӕйтты сӕрты хуызӕн. Сӕ комӕй калди арт, фӕздӕг ӕмӕ сондон. Ӕмӕ сӕ комӕй цы ӕртӕрыны калди, уыдонӕй арт, фӕздӕг ӕмӕ сондонӕй амард адӕмы ӕртыццаг хай. Уымӕн ӕмӕ бӕхтӕн сӕ тых уыдис сӕ комы ӕмӕ сӕ къӕдзилты. Сӕ къӕдзилтӕ та уыдысты кӕлмыты хуызӕн сӕртимӕ, ӕмӕ уыдонӕй хӕцыдысты адӕмыл. Ацы рынтӕй чи нӕ мард, уыцы адӕммӕ та фӕсмон не рцыд, ӕмӕ нӕ ныууагътой дӕлимонтӕм ӕмӕ сӕхӕдӕг къухӕй кӕй скодтой. Нӕдӕр уынгӕ, нӕдӕр хъусгӕ, нӕдӕр цӕугӕ чи нӕ кӕны, сау цы сызгъӕрин, ӕвзист, ӕрхуы, дурын ӕмӕ хъӕдын гуымирытӕм кувын. Фӕсмон нӕ фӕкодтой, лӕг, мӕр, кӕлӕнгӕнджытӕ, хӕтӕг, давӕг кӕй уыдысты, ууыл.